Gudden Owend, léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Leit. Ech schwätzen Iech vun engem Thema, dat verschiddene Leit dobaussen a vläicht och verschiddene Leit hei am Sall wäert onrealistesch virkommen, nämlech eis Fuerderung vun der 32 Stonne Woch. Also am heitege Kontext, wann ee gesäit, dass am Frankräich d'Fënnofandrësseg Stonnen Woch opgeweecht gëtt, dass éisträichesch Patronen froen, dass et soll Schaffdeeg gi vun 12 Stonnen, A wann hei am Land ganz vill Leit ouni Iwwerstonnen nëmme iwwer d'Ronne kommen, kann dat e bëssen utopesch eriwwerkommen. An dach soen déi Lénk, d'Zweeanddrësseg Stonne Woch ass genee dat, wat eist Land an Zukunft brauch. Si ass iwwerfälleg, si ass néideg a si ass ëmsetzbar. Eng allgemeng Aarbechtszäitreduzéierung zu Lëtzebuerg ass iwwerfälleg, well obwuel d'Produktivitéit bei eis am Land stänneg an d'Lut gaangen ass, am zwanzegste Joerhonnert gouf et säit 1970, dat heescht bal bal 50 Joer, säit bal 50 Joer kee Gesetz méi, dat gestëmmt ginn ass, wat d'Aarbechtszäit verringert huet. Zum Vergläich, Wann der eriwwer kuckt bei eisen Noper op der aner Säit vun der Musel, an Däitschland, den Exportweltmeeschter Däitschland, do ass an der gesamter Industrie, der Schwéierindustrie, schaffe ganz vill Leit schonn am 35 Stonne Woch Takt, an do ass dat kee Problem. Et gëtt also héich Zäit, datt mir bei eis am Land dëse Retard an ophuelen. Och am Hibléck op d'Zukunft vun eisem Land, well d'Zweeëndrësseg-Stonne-Woch ass net nëmmen iwwerfälleg, si wäert an Zukunft och ëmmer méi néideg ginn. Wirtschafts a sozialpolitesch gesinn, kann een haut dovunner ausgoen, dass an den nächsten 20 Joer ganz vill Aarbechtsplaze verluer wäerte goen, notamment duerch Automatiséierung. D'Aarbecht wäert méi rar ginn. A wa mir déi gesellschaftlech Ongläichheeten an déi doraus entstoend Problemer net weider wëlle verschlëmmeren a verstäerken, jo da musse mer d'Aarbecht opdeelen. An dat geet nëmmen iwwer eng Aarbechtszäitreduzéierung. Och ëmweltpolitesch gesinn ass d'Zweeanddrësseg Stonne Woch eng Necessitéit. Wa mir eis Natur an eis Liewensqualitéit hei am Land net wëllen total zerstéieren a wa mir iergendeppes géint de Klimawandel wëlle maachen, da musse mir dringend de Wuesstum hei am Land an de Grëff kréien. Mir mussen eis Gesellschaft entschleunegen. D'Zweeënddrësseg-Stonne-Woch wäert heibäi eng wichteg Roll spillen. Et ass nämlech haut erwisen, dass et e klore Lien tëscht enger Reduktioun vun der Aarbechtszäit a geringeren CO2-Emissioune gëtt. Manner schaffen, dat heescht net nëmme méi Zäit fir Famill, gesellschaftlechen Engagement a kulturell Aktivitéiten. Nee, et heescht och méi e gesond Liewe fir sech a fir seng Ëmwelt. A fir aus dëser Necessitéit eng Realitéit ze maachen, fir sécherzestellen, dass eng 32 Stonne Woch zu Lëtzebuerg och praktesch ëmsetzbar ass, wëlle mir eise Projet folgendermoossen encadréieren, Éischtens muss kloer sinn, dass d'Zweiunddrësseg Stonne Woch keen negativen Impakt op de Revenu vun de Leit huet. Genee dat ass ee vun den Grënn, firwat mir de Mindestloun substantiell a permanent erhéije wëllen. Zweetens si mer eis bewosst, dass d'Zweianddrësseg-Stonne-Woch eng grouss Ëmstellung fir all wirtschaftlech Acteuren an fir d'Gesellschaft insgesamt wäert bedeiten. Dofir wëlle mir se och progressiv aféieren, mat enger zéngjäreger Transitiounsphas bis 2030. D'Zweeanddrësseg Stonne Woch, déi déi Lénk haut proposéieren, ass keng utopesch Revendicatioun, déi just do wier fir eise Programm ze dekoréieren. Nee, si ass eng konkret an duerchféierbar Moossnam, mat där mir zu Lëtzebuerg méi gerecht, méi ëmweltfrëndlech a méi prett fir d'Zukunft kënne maachen.